Betuyuk anak di kamar mandi kahu tu tu tahulah. Hi ada nang jadi polisi, ada jadi tentara, ada jadi guru, ada nang jadi uh, uh, apa uh, dokter. Han, temu buang anak anjir. Oke halo dan sana kubarataan dimanapun buan pian berada Selamat datang di KHP Official Yes kawannya kita bertamuan pulang

Eee larang jua harganya han ya kalo leh ya kam paham lah eee amun mangikuti aku mulai bahari kaitu nah. Jadi kawan itu aja nang ku sampaikan nah di opening ini nih pokoknya komen aja di bawah lah rokok napa nang cocok lawan kantong kita pasukan troy neh nah lawan jua lah meskipun rokok kita baganti tatapi ngaran fans club kah bofficial tetap ai pasukan troy eee.

Modelnya stylenya nih kayak Atta Halimbettar itu nah ya kalau leh kita berukon lah kawan nah ih aku isa penaksan nah nah kawan nah ih kada apa-apa ya kalau kita pasukan aksan kada kada tetap aja pasukan troy ngarannya lah ih meskipun rukonya napa kah tetap aja anu troy.
Nyaman jadi urang sugih jua, bangun guring silak buah tilam bakabar duit, amun surang bangun guring silak buah tilam batuyuk pampijit.
Ikam tahu lah pimpijit? Humm, bagi urang-urang nang mungkin sugih itu nah kada paham pimpijit tu napa karna kadada di rumahnya. Bagi unda ni nah kawan, atau mungkin pasukan Troy ada jua, humm, yang kalambunya tu bakapuk, ha. Biasanya nya katuju hapa pijit tu inya di kapuk kapuk kaitu nah ya kalo iya rajin kita ngit ngit ngit jadi igutnya buhan urang sugih kada tahu rasanya di igut pampijit tu kaya apa hmm makanya jangan tapi handak baunga unga ikam ya kalo kada suah tarasai mangpipijit tu.

Mun malihat bibinan yang mudilnya tu kaya manggugah mata lah kawan ai. Ya kalo, jarang kita dapat apa pemandangan nang seindah di konten reaction KHP official ni. Makanya bagi bubuhan ikam yang nonton ni silahkan like dulu nah. Karena sudah kusuguhkan wadah bubuhanmu bibinan-bibinan yang bermuka indah. Meskipun kada handak lawan kita. Paling kada kita malihat barang ya kalo.

Nah kaya ini pang nah pasukan troy ya kalo leh iih han sangkut ja video mu jua disini ni mm WA nya ada kah nah nyaman pasukan troy handak mencet ja. Nggak usah sok-sokan nyari yang perawan, ketemu yang longgar aja tetap lu goyang. Ahh mantap.
Cintamu itu hoak sayang. Itu ja kisahnya oh gambar wara ya leh cuman berkata-kata kaitu nah ya kalo kawan hmm.

Tarik sis, tarik sarang. Pinter kamu boy ai.
Anjay. Oh ngintu kah ngarannya ingkol teh kawan. Ii goyang nang kaini-kaini lih. Ingkol tuh aku tahu nang kaini-kaini. Hah ayu ha dah.

Masa belakang kiper ya ada kipernya kaya itu nah ya kalo, kalo kanabal ya kalo kanabal han kapala atau kanabal dua wigi ni nah nih. Anjir. Umm. Wah acil lamaknya pian lih. Heeh. Ayu acil ai mudahan sehat tarus lah. Ih, ya itu hara ai lah, ih katapi wani nyambati nah.
Beri beri beri pasukan turai, ih handak WA bubuhanmu jar.
Kada usah gin, ini kada bukasal nang kaya. Ini, ini bisi pacar sudah. Ini yang bisi pacar aku ini sudah aku jomblo nah. Aku haja, ma ini aku haja, ini aku haja, makasih ma. The video nang kakaini ni lih bisa aja jua bubuhannya maulah kaya itu nah humm modelnya tu kawan ai tabalik kita baper saurang ya kalo lih karna inya modelnya mambari banar tuh coba tes ja minta

Tapi amun pasukan troy bepanjang panjang sisingut ikam nang kaya anu ni apa pintit anjir asli.
Nah lah gasan lakian yang katuju himbat di bini hati matre kami tu tuh kada rating kada matre amun lakian tu kada matan susu rambur kami cuba ja ni pandang tuh susu rambur kami jadi kami ni kada matre.
Handangar ibuannya ai bujur tu kawan ai lah hiih kadang kadang lalakian tu wih matre nya ja kawu mamandang nang Iih, anu misalnya bajalanan nih, wah ja aku ja makanan tadi ja inya handak ka anu ja ka wong solo handak ka nang larang-larang ja, kawa pang ngerem tarus nah jadi susu tasampu ka balakang sini, jadi bibinian wajar ai jua. Maksudnya ikam dapat susunya, bibinian jua dapat duitmu, jadi seimbang ya kalo lih. Jadi pasukan tu lah jangan talalu ingkin lah kalo handak dapat nyaman nah. Jangan di skip jangan di skip jangan di skip pokoknya jangan di skip menantu idaman mau lewat pipipipip calon mantu.
Aduh hai lih. Masih ja rami lih video nang pipipipip calon mantu nih. Kacamata siapa kah jua kawa pakai nih. Hiih kikira minjam wadah kakanakan sakulih hehe.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum yang. Nah imbah ham. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam anjir.
Iih kada mandangar ya kalo leh. Yang ngarannya gini video, mungkin ada yang nyambat ya di komen, bang pian tuh bungul banar leh, yang di video disahuti begayaan anjir, pas wakantroi kada ngarti jua. Kada ai bungasnya segan.
Kita berukuhan lalu nah. Nih ada pulang nang kisahnya ay bungasnya aja kau di video micakan nang di aslinya buat bungas uh, kurang lebih di video wara himung saurangan apa ancis saja nate he youtuber banua pancis nang kayak aku kura anjay

Oh kada handak jua Ali kece barang.
Ampar ampar pisang sandal sapit ulahan japang apa isi kutang kanyil kanyil kada batulang kada batulang.
Kada batulang jar kanyul kanyul. Nyaman tahu lah asli di guliming. Aku ni kan udah babini leh jadi aku tu maksudnya kawa ikam parcaya bila aku bapandir masalah kakaini ni. Humm. Bubuhanmu gin jua kalu yang bisi pacar nang han. Hiih aku paham mahai jua. Pas aku kantor ni bapacaran ka, jarang nang modelnya tu bujur-bujur bapacarannya. Batamuan tu kada banapa-napa bapandiran wara. Bah tu parai tu. Hiih pasti dah bubuhanmu sambil na. Amun kada manaya, paling kada mangacak barang. Hiih amun kada mangacak. Tambahi lagi. Begetar tahu lah kawan ai ni si Singut ku nah melihat inya bejugit tadi. Tahu kam badua nginto, si Udin, ya am Sari, manggedok haja tarus gawian ampih-ampih manggedok. Kada jadi hasil, baik duitnya ditabung tukarakan ka baris daripada ikam manggaduk, apa hasil, hah. Hiih lih bujur jua, haahahaha. Huh. Gagal fokus aku kawanan malihat itu ti pang bibiniannya tadi nah. Iih, kaya modelnya tu mambari banar. Humm, jadi bubuhan ikam yang yang suka mabuk-mabukan nih jangan lagi mabuk-mabukan, baik duitnya tu bawa nukar baras ja tih deh. Atau ikam bawa mawarung. Han, ada jua tahibur. Mun mabuk napa nah tabantai kau. Hiih, guring gin nah sampai subuh bagawi kada han, ruku minta. Ma ai, kayapa kaitu. Kada bakembang hidupmu. Mun mawarung tu kawan ai ada jua hati gambira isuknya cangkal bagawi karna bawaan hati ni nah sanang. Iya kada? Ini acara malam pengantin di kampung kami. Itu pang kawan ai apa uniknya benua kita nih. Ya kalo daripada yang lain tuh. Kita tuh misalnya ada acara di kampung tuh apa urang-urang kampung tuh manggenii. Ya kalo lih. Ih jarang ada coba ikam di kota-kota tuh. Hi asingannya urang amun di kampung kita tu modelnya baginian ya kalo leh malam kaya itu kumpulan bedom mabuk jua hihi sarba salah ja pang jua lah kadang lah napa ja tadeh bayangin tiap hari ada yang selalu ngirimin kamu ini.

Iih sange sange saurangan kau nyabun wara anu di kamar mandi betuyuk anak di kamar mandi kau itu tu tau lah iih ada nang jadi polisi ada jadi tentara ada jadi guru ada nang jadi apa dokter han tebubuang anak anjir.

Ada nih saikung kawan kamprit banar, yang kita kenal memang inya tu pamalar urangnya, jadi imbah beruku tu kawan nih simpan aja dalam kantung. Kalo misalnya inya pamalar untuk dirinya saurang kada masalah, ada nih pamalar lawan katuju jua minta mun urang, diminta kada hakun anjir, hi kaya itu kada usah dikawani kawan nang kaya itu lah aku gin kada suka anjir, ada usah ada usah, tampar tampar aja tampar. Oke kawan lah jadi kita sudah nonton dari videonya aku harap buban kami sana terhibur dan yes kawan nai yang kalau lagi dan apa lagi nunggu sampaikan dah intinya uh, aku anak mengatakan lagi nah lawan bubuhanmu nah hehe tolong uh, rekomendasi aku rokok nang nang sesuai lawan kantongku ya kalau aku handaknya tuh isinya 20 harganya tuh uh, kada sawat 15 ribu Nah, kena ah rencana aku tuh setiap kali opening video konten reaction ku, aku ah hendak ah me mereview roko yang ikam ah rekomendasi akan tuh. Misalnya roko Naksan jar jar bubuhan mu kan. Ya jadi kena aku nukar roko Naksan, ku buka, ku rasai saurang. Jadi ku sambut wadah bubuhan ikam, kayapa rasanya he'ih misalnya jar kita, oke roko ngini aja dah. Nah kita roko itu aja dah hisapannya kalo leh. Hi'ih. Aku ni kawan ai kada nang modelnya baharat-harat, kada jua roko Bang, pian tu kan youtuber bang, banyak kalau berduit bang. Kada jua kawan ay. Ii, misalnya aku tuh banyak berduit, kada ndak juga kau bisa kan lewat ruku. Aku nih bini udah skincare bini ku kayak itu nah. Hmm, siapa kayak kasih itu? Ruku kita sakit tetap ya kalau. ya itu aja lah ingatakan lah rekomendasikan tadi rokok nang sesuai lawan kantong kita. Hmm. Terima kasih guys dan sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita bertahan ini lah channel Banua Taiman.